Ыран Шупашкарта йӑлана кӗнӗ ҫӗрулми куравӗ ӗҫлеме пуҫлать. Кӑҫал вӑл Контур суту-илӳпе курав комплексӗнче иртӗ. Иккӗмӗш ҫӑкӑра халланӑ уява камсем хутшӑнӗҫ, мӗнле ыйтусем сӳтсе явӗҫ унта тата халӑха вӑрлӑхпа тивӗҫтерӗҫ-и, кун пирки пире агроинноваци предприяти ертӳҫи Николай Васильев каласа кӑтартрӗ. Унпа манӑн ӗҫтеш Екатерина Фомина тӗл пулчӗ.
Николай Иванович Рулми куравне Чӑваш Ен вун виҫҫӗмӗш хут ӗнтӗ ирттерме хатӗрленет. Ӑна йӗркелес тӗлӗшпе хальччен паллах эсир пысӑк ӑсталӑх пухнӑ. Кӑҫалхи ҫул ыттисенчен уйрӑлса тӑрать-и пандеми витӗм кӳчӗ-и? Чӑнах та ҫак Чӑваш Республикине Шупашкара ҫак ҫулӑмпе ӗҫлекенсене Раҫҫей шайӗнчен вут виҫҫӗмӗш хут ҫакӑнта хамӑр пата чӗнетпӗр. Вӗсем пирӗн шутпа савӑнсах килеҫҫӗ. Каласа хӑвармалла ӗнтӗ, Пӗлтӗр ҫак курава ирттернӗ хыҫҫӑн Раҫҫей шайӗнче куравсене хупсӑх хурӗҫ, мӗншӗн тесен ҫак пандемие тухрӗ. Е кӑҫал пӗр питӗ шикленнӗччӗ, пин партнерсем мӗнле килеҫҫӗ-ши тесе. Ҫак сентябрь-октябрьсенче пӑшӑрхантӑмӑр, мӗншӗн тесен пин партнерсем ответ памаҫҫӗ. Кӑлхармалан декабрӗнче, январьте, февралӗнче пин халь партнерсем хавхаланчӗҫ. Мӗншӗн пандемийӗпе пӑртак лайӑхланчӗ. Ҫавӑн пирки партнерсем пурте килчӗҫ тесе. Мӗнле вырӑн пурӑннӑ пирӗн ҫак курава, ҫав вырӑнсем пирӗн пурте тулли. Калас Гармаланти ҫак курава ирттернӗ чухне пӗр ҫак Роспотребнадзорӑн мӗнсене шайсене пӑхса ирттеретпӗр. мӗншӗн тесен температурӑне тӗрӗслетпӗр, маска мӗнне тӗрӗслетпӗр тата ытти ӗҫсене тоже тӑватпӑр. Ҫак ҫӗрулми куравӗ вӑл пысӑк мероприяти темиҫе пайран тӑрать. Пӗрремӗш пайӗ вӑл курав, паянлӑха Сакӑрвон пиллӗк экспонент, вӑл ҫирӗм пиллӗк регионтан килнӗ тата Белорусинчен. Вӗсем ҫакӑнта кӑтартса параҫҫӗ, каласа параҫҫӗ вӑрлӑхсем пирки, ҫӗнӗ технологисем пирки, им-ҫам пирки тата мӗнле ҫӗ улмине типтермелле, мӗнле уна усрамалла, мӗнле сутма вӗренмелле. А тепӗр пай вӑл конференци тепӗр ӗнтӗ. Кашни ҫул кӑтартса парапӑр ҫӗнӗлӗхсем ҫинчен. Мӗнле ҫӗнӗлӗхсем пулса иртеҫҫӗ. Конференцие ирттерме пире пулӑшаҫҫӗ ҫулӑм ӗҫлекен федеральный центр имени Лорха. Вӗсем пире пулӑшаҫҫӗ. Вӗсемпе пӗрле ҫакна ирттеретпӗр. Урамра тепӗр икӗ мероприяти пулать вӑл. Пӗр мероприяти вӑл ҫак техникӑна, пин кӑҫал ҫакӑнта вунӑ компани алӑ ытла техника кӑтартса парать, килсен пухма пулать мӗнле техника, мӗнле жайлӑха, мӗншӗн тесен патшалӑхӗнчен пулӑшусем нумай, ҫавӑнтах хӑш-пӗрисем ҫак техникӑна сутса каяҫҫӗ. Чӑваш Ен вара ҫӗрулми туса илессипе мӗнле ӗҫлесе пырать? Хамӑрах ак парас пулсан, калӑпӑр, ыттисене эпир ҫак куравра мӗн кӑтартма пултаратпӑр, мӗнпе мӑнаҫланма пултарать пирӗн республика? Раҫҫей шайӗнче те, Чӑваш Республикинче те ҫӗрулмипе ӗҫлекен хуҫалӑхсем вӗсем товарнӑй производствӑпа Чӑваш Республики Раҫҫей шайӗнче малта тӑрать. Вӑл мӗне пӗлтерет? Пӗлтерет ҫакӑнта пысӑк хуҫалӑхсенче мӑнтара ҫулӑмне туса илеҫҫӗ. Вӑл пин процентче пысӑккӑ, вӑл пӗрремӗш. Тепре пин ҫакӑнта Слава картофель хуҫалӑхӗпе пӗрле ҫакӑнта вӑрлӑх енӗпе тепӗр селекционный центр туса хурса ҫавӑ федеральнӑй программӑпа ӗҫлеҫҫӗ. Раҫҫей шайӗнче ҫӗнӗсорсем кӑларма пуҫлаҫҫӗ. Кунта каласа хӑвармалла, пен Раҫҫей шайӗнче те, Чӑваш Республикинче те ҫак ҫӗр улмине тирпейлеме вӗрентменӗпӗр. мӗншӗн тесен ытти ҫӗршывсенче питӗ пысӑк процент, вӑтӑр, эрех е аллӑ процент ҫӑлмине тирпейлеҫҫӗ. Унтан е чипсы тӑваҫҫӗ, е ытти продуктсем тӑваҫҫӗ. Пӗрчак процент Раҫҫей шайӗнче пӗрре икӗ процент. Ҫитес вӑхӑтра Чӑваш Республикинче икӗ производство ҫунмалла. Ҫак ҫӑлне тирпейсипе пӗри палӑртнӑ тӑрӑх вӑл Комсомольск районӗнче пулать, тепри Патӑрьел районӗнче пулать. Ҫакӑнта ҫулне туса илсен, ҫавна тирпейлесен пирӗн лаптӑк те пысӑкланать, производство пысӑкланать тесе шутлатпӑр. Апла пулсан ҫак курав вӑл шӑпах ҫак пӗлтерӗшлӗ ыйтусене сӳтсе явмалли лапам. Пӑхатпӑр та тӗплӗн хатӗрленнӗ пек туйӑнать курава эсир. Кашни ҫул эпир кӑларапӑр брошюрӑсем. Кӑҫалӑн кӑлартӑмӑр ҫӗнӗ сортсем, Раҫҫей ҫӗнӗ сортсем мӗнле вӗсем, мӗнле характеристикӑсем, ҫав каталог вӑл. Тата тепӗр питӗ интересная япала пирӗн шутпа. Картофель истори питательная ценность, кулинарный типа и рецепты. Ҫакӑнта ҫул умӗнчен мӗн тума пулать, мӗнле рецептсем пур, ҫавӑнта та... Мӗнле сортран мӗн пӗҫерме пултарассине да, ҫакӑнта вещь кӑтартса панӑ. Ҫакӑнта каталог ӗнтӗ ҫакӑнта, кам хутшӑнать ҫакӑнта ҫак курава. Ҫав вӑхӑтрах ӗнтӗ республика ҫыннисем те кӗтеҫҫӗ пуль ҫак курава, мӗншӗн тесен унта вӑрлӑх туянма пулать, вӑрлӑха ҫӗнетме май пур. Кӑҫал миҫе Мӗнле хуҫалӑхсем вӑрлӑхпа тивӗҫтереҫҫӗ республика ҫыннисене ӑҫта пымалла, ӑҫта туянма пулать ӑна?
Вӑрлӑхсене ултӑ хуҫалӑх, кӑҫал пӗрремӗш ҫакӑнта Раҫҫей шайӗнче федеральный центр картофелиоса вӑл та суда пӗтере кӑҫал хӑйӗн сортсене вӗсен сорчӗсем хаклӑрах мӗншӗн тесен оригинальный сортсем пысӑкри продукциллӗ сортсем Эпир кунта хам республикӑри хуҫалӑхсен куннаславӗ картофелӗ, Ҫӗрпӳре вырнаҫнӑ ял хуҫалӑх институчӗ, Агрохмель тата ытти хуҫалӑхсем пин ултӑ хуҫалӑх пулать вӗсем. Вӑтӑрсорт таран ҫакӑнта искилсе. Ячӗсем те пӑхрӑм та халь пӗринчен тепри илӗртӳллӗ янраҫҫӗ. Вӗсен хушшинче чайка та пур, Василек, Королева Анна суйласа илме питӗ йывӑр пек туйӑнать. Сӗнӳ-канаш парас пулсан мӗн шута илмелле вӑрлӑх туяннӑ чухне? Вӑрлӑх сутнӑ ҫӗрте пулать Ҫак сортсем пирки характеристикӑсем иресчен малтан ҫак характеристика пухмалла. Ранний сорчӗ, мӗнле сорт вӑл? Сире мӗн кирлӗ? Ҫӗрулми малтан тутилеш-и или вӑл хӗлле, хӗл каҫарма кирлӗ? Ҫана пухса илме ман шутпа майсем пурӑн та характеристикӑсем пулаҫҫӗ, паллашма пулать. Унччен маларах ҫак сортсемпе калӑпӑр тӗплӗнрех паллашма пулать ӗҫре пулать. Пин сайт ҫинче эпир лартнӑ информаци мӗнле сортсем сутаҫҫӗ, мӗнле характеристикӑсем пин сайт ҫинче пур. Пурне те мартӑн тӑваттӑмӗшпе пиллӗкмӗшӗнче суту-илӳ контур керменӗнче кӗтетпӗр.